Mela issa sa nitkellem kif ir-riformi li komplow mill-2007 X'riformi ddaħħlu biex nagħmlu tajjeb biex dak il-gap ta' disa' fil-mija mhux talli jiġi indirizzat imma ameljorat? U hawn se nitkellem fuq żewġ inizjattivi importanti, kważi fuq tliet inizjattivi importanti ħafna li saru mill-2015 'l hawn. Mela kif semmejt,

jtellgħu dak li kien il-biża' ta' jekk ma ssirx riforma r-relazzjoni ta' sittax fil-mija tellgħuha għal disa' sitta u erbgħin fil-mija, li hija disa' fil-mija inqas mill-oġġettiv li r-riforma bdiet bih. Issa, jsiru tliet miżuri importanti ħafna biex, kif għadt, da mhux talli jiġi indirizzat imma talli jiġi ammeljorat. Ħa nibdew bl-ewwel waħda. Mela, meta ġiet rekomandata il-proposta tal-mandatory second pension, apparti d-dibattitu fuq l-impatt tad disposable income u kompetitività, eċetera, waħda mill-issues ta' għalfejn ma kienx aċċettata kienet li isma' din hija negattiva. Il-Gvern rather milli jadotta sistemi li jġegħluk, jixtieq jadotta sistemi li jtuk l-inċentiv biex int tkun tista' tiddeċiedi, jwasslek biex inti tiddeċiedi biex tagħmel dak li huwa tajjeb għalik u għall-familja tiegħek. Mela l-ewwel riforma importanti li daħlet wara l-2015 kienet din. Ir-riforma tat-2007 ġabet magħha opportunità biex persuna jista' jitlaq mill-ħajja tax-xogħol qabel id-data tal-irtirar tiegħu l-ġdida. U kien hemm raġuni li se nispjega għalfejn. So mela fl-2007 daħlet li d-data tal-irtirar Is-61 da beda jiżdied kif orejna minn 62 għal 65. Issa waħda mill challenges kienet imma isma' kulħadd jista' jaħdem sa 65 years, min jaħdem ġo barriera, min jaħdem fil-ġebel, min jaħdem fil-ħadid huwa l-istess tip ta' xogħol minn bniedem li forsi qed jaħdem ġo xogħol, ġo ambjent ħafna iżjed tajjeb, m'għandekx dawk it-tip ta' issues ta' ta' ta' ta' fuq ħajtek. U d-domanda kienet kif nistgħu nindirizzawha din. Tajjeb li wieħed jgħid li meta tħares lejn l-istatistika ta' kemm persuna tgħix, persuna li taħdem f'ambjent ta' xogħol li għandu ċertu exposure għal l-elementi u hardship, il-ħajja meta tippagorana ma' persuna li jaħdem ġo uffiċċju hija Il-probabilità hija li tgħix bejn sentejn u nofs u tliet snin inqas. Ġifieri din hija hija statistika għal Malta reali li kienu konxja minnha. U kien hemm metodi ta' kif wieħed jindirizza, waħda minnhom kienet kif għamlu Franza u forsi min qed iħares lejn x'inhu jiġri Franza bħalissa, qegħdin jippruvaw jindirizzawha. Franza Min sejr żbaljat għandhom 'l fuq minn erbgħin pensjoni differenti. Għalfejn? X'min jaħdem fit-trains għandu ambjent għalih allura għandu kondizzjonijiet tiegħu, min jaħdem fl-agrikoltura għandu kondizzjonijiet tiegħu, min jaħdem fil-minjieri għandu kondizzjonijiet tiegħu u da u, u, u, u dik is-sistema ġġib ċertu pressures għax kulħadd jibda jagħmel assedju biex ikollu il-preferenzi tas-sistema tiegħu. U fid-diskussjonijiet kien hemm biża' li jekk nagħmlu hekk, jekk nuħdu dak it-tip ta' mudell, sa jonħloq konfużjoni u pressures biex gruppi ta' nies, ta' ħaddiema jkunu jridu elementi differenti għalihom. L-iktar mod faċli biex tamministrah u timmaniġjah kien li isma' nagħmlu an early exit. U l-early l-exit kien maħdum fuq din il-kondizzjoni. Għal min twieled bejn il-52 u s-61, 52 u 61, jista' joħroġ bil-kondizzjoni li għalaq 61 sena u għandu kontribuzzjoni ta' 35 sena, ġifieri ħallas il-kontribuzzjoni tiegħu jew tagħha għal 35 sena. Issa sena hi aħna niddefinixxuha bħala inti ħallast il-kontribuzzjoni tiegħek week in week out, ġifieri kull ġimgħa għal 52 ġimgħa. Hawnhekk tajjeb li wieħed jsemmi, nidħlu fiha fid-dettall f'waħda mis-sensieli li għandna, li kontribuzzjoni tista' tkun imħallsa, u tista' tkun dak li nsejħulu credit, fejn il-gvern għal funzjoni li inti tagħmel li hija importanti lejn is-soċjetà jew lejn l-ekonomija, għall-ħin li toħroġ mill-ekonomija biex tagħmel dik il-funzjoni, jtik kreditu daqs li li jagħmel tajjeb daqs li kieku inti kont bqajt taħdem realment. Eżempju huwa l-kreditu li għandu x'jaqsam mat-trobbija mat-trobbija tat-tfal. 'l dak li twieled bejn is-62 u s-68, l-istess għandek 61 sena u l-istess, did-darba però għandek 40 sena kontribuzzjoni. Dik l-40 sena kontribuzzjoni tista' kif għadt tkun paid contributions u kreditu. Għall-persuni li daħlu, twieldu fis-69 'l fuq, again, jistgħu jirtiraw kmieni ta' 61 sena, għandhom bżonn 41 sena kontribuzzjoni, però hawnhekk hawn differenza mill-kategoriji ta' qabel. Minn dawn il-41 contributions, seven eighths minnhom iridu jkunu kontribuzzjoni mħallsin. All right? Il-one eighth biss jista' jkun credits. All right? So, so hawnhekk huwa iżjed iżjed onerous, iżjed iżjed b'saħħitha l-kondizzjoni li tittilħaq biex inti tkun tista' tista' tirtira kmieni. Jekk inti taħdem ta' 61 sena u għandek 40 sena kontribuzzjonijiet, kontribuzzjonijiet, inti tista' tirtira. Bil-patt u l-kondizzjoni li sakemm tilħaq 65 Inti ma tistax taħdem. Issa, hemm min jirraġuna li isma' dina ma tantx tagħmel sens, minn banda din il-gvern hija jgħid isma' jiena rrid kulħadd jaħdem ehm, għalfejn għalfejn qed tagħmel sistema fejn persuna li ħarġet il-barra mis-sistema eh, minti qed tħallija tuħu l-pensjoni u tibqa' taħdem. Il-loġika kienet u għadha li inti qed tieħu deċiżjoni li toħroġ qabel iż-żmien li inti suppost toħroġ. Għat-tajjeb jew ħażin, l-ekonomija titlef produttività tiegħek għax int ħadd deċiżjoni biex toħroġ mill-ekonomija. Issa jekk ħriġt imħabba saħħa jew ħriġt imħabba jiena ħdimt iżjed minn 40 sena, bdejt naħdem ma' ta' tmintax u rrid ngawdi, hemm prezz. U l-prezz huwa dan, li jekk inti ħriġt ta' 61 u għandek l-40 sena kontribuzzjonijiet, inti tista' toħroġ u tirtira, tista' toħroġ u tirtira, irtirat Imma, imma ma tistax, ma tistax taħdem. Sakemm tilħaq il-65 sena mbagħad tagħmel int. Biex ninkoraġixxu, mela dik teżisti. Edem u hemm min juża kif għandu dritt li juża. Però biex nikkonraġixxu lin-nies jibqgħu jaħdmu,

Mela, immur lura, il-politika, il-policy jiġifieri, hija li ninċentivaw in-nies, li nħajru n-nies, li nwasslu n-nies, mhux li nsawtu n-nies. Hija li jekk int 62 u ddeċidejt li minn 61 għal 62 taħdem u ma ħadtx il-pensjoni, dik il-pensjoni tiegħek se tiżdied b'5%. Jekk erġajt ħadt id-deċiżjoni li nkompli, Dik se tiżdiedlek b'five per cent oħra, jiġifieri dak telgħalek hundred and ten per cent. Nerġa' niddeċiedi, dak telgħalek b'six per cent, issa telgħalek one one sixteen point five per cent u hekk irterajt ta' sixty five da telgħalek one two three per cent. Mela, issa l-pensjoni tiegħek se tinħadem fuq il-maximum pension bil-income li int suġġett għalih id-data li ħriġt. Dak sa jiżdiedlek skont, ejja ngħidu ħdimt sa 65, 23 percent, mela l-inkam li sa tuħu fil-pensjoni tiegħek sa jkun iżjed oli għax inti bqajt taħdem u ma ħadx l-opportunità li toħroġ mid-dinja tax-xogħol. Li huwa importanti wkoll hija li dik iż-żieda tgawdiha wkoll l-ispouse tiegħek, jekk inti tiġi nieqes qisha tgawdi wkoll minn dik iż-żieda. So dan huwa l-ewwel inċentiv li ddaħħal fis-sistema biex jattirak biex inti tkompli taħdem biex ikollok Pensjoni iżjed għolja li kieku inti ħadt l-opportunità u ħriġt ta' Six to One.